wanne wan gi amsa moro amora eh, eh, japuonj odhi openjo niya eh. ni king solomon ne min gi ne nyinge ng'a in ing'eyo ikia
kojali kogado chung' to wacho niya ni min solo norodhe Gurugwano ma wach ni, ni back benchers idhi gole e class wa kanyo ero nikech wan be mono support the answer. Eh. Jomoko golo to go answer eh, eh. answer. Chieng' moro waduogo support the answer mana ni koro japuonj

kwani watim ang'o bwana ah, in fact kapo ni mm. loro base wani to wambe waloro base moko base eh. number one madwa ni mundu loro eh. through this the government eh. waloro base number one base number one monego loro en base mar mar mar gine mar mar mar mera mar mera yes kama kama ji nyemeno hmm. oseyudore kendo mon ywak e udi ni joma chwo nyime oko hmm. ka gisenyemo to gibiro ka dhogi oridhore ma ok ginyal uso chiemo bana mera nitie the style moro ma jomoko to koro dwanyore kode ng'ato nyama mera ma wang'e ni dhi bed ma dhoge ni kuod kama bwana ka dhi ng'eyo i dhoge no bwana oridhore idhi ng'iyo ng'iyo to bok doyie ni ng'iyo idho dhoge to oridhore aridha ng'ama nyama mera tena dhoge riek kama hmm. neno nyame mera no iloro ah, number 2 base number 2 miloro eh. Res mag mtura. Eh. Winyo ni chuo bwana tinde bwana. Kata jirani wacha winyo ni chiege no dhao kode bwana. Winyo ni en sana oh. wuok mana gi kuono fuku bwana. Hmm? Yudo kogo mbekni madongo mera. Eh, wanyewe wanyewe wanyewe 2 million. Eh, Bisi winyo eh. kama jo mtura go emba. Eh. Wanyewe 2 million. Mm. Nicho wasoka daga ya 4 million ipenye ni hawa. To jogi nige pesa malichi kamae. To oramo ni mondo oonje oonje mtuji tena.
Ni an customer mapiyo. Eh, ng'ato biro ot ka lot to dum ring. Koro ere kaka explain ah, confusion. Mano to confusion.
Kada ke somo gino mos. Mm. Confusion. Mm. Namba best molo no mele dog. Eh. Mae to mano dhi chwanyre kodwa mm. oporo bes. Oporo bes eh. Eto en e saloon kanyo. Eh. Ine ni yere magi suko. Jogo suko wi mon kanyo ero gi weche moko iye kanyo. Omera makoro ne

en mar dual to mm. bana nitie dual moro base moro mok inyal kwago konyo bwana eh, koro ni bwana isenindo kata kech ndalo adek ni bwana mag si bwana konya ga siling miya kanyo bwana oseriyo ke kata kidwa sero nyako eh. nyako ing'e na heri eh, ok iti atiya gi fair ni jomage eh, bet number beach eh? base number beach ni base number beach mwaloro Nang'o?
Donge wacho ni loro besa e siayo nyulo? Ah, ok lor.
Donge awacho mana ni wadhi e duka nini? Ma to ok base, ma duka. Oh, mano duka. Iluongo ni the phone, the mobile phones accessories. Ni Luanda yo i- gine kidhi Siaya. Eh, eh, eh. Ki- Immediately mekalo eh, nini? na- Maseno. Maseno. Mm.
The mobile phones accessory card. Mane base miuse simbe. Eh, Mabeyo, more original. ah, ento- legit. ento kik lore. Legit, kose legit. Legit. Ng'eni kama iuse gik ma legit ok onego olor. Eh? Kama iuse gik ma legit ok olor. Jomage? Awacho ni base ma Lwanda no kik lor. Eh. Eh.
Ok olore. Iti wacho ni olore nade to idino kumunikani mage tang'oge. Eh, ah. Eh, bwana ana anti ngatich.